Masikati akanaka vana veZimbabwe ave nguva ya Brett Mvet nhau dzake. Nhasi tiri kutaura episode 9. E, title yacho it is May the real war veterans please simukai. Mugore ra 1992 president wenyika vakatanga fund yokubatsira vaya vakakwara muhondo yechimurenga. Vakaisa mari inosvika pa 1.5 billion mufund iyoyo. asi 450 million yakazoshaikwa munhu akakonzeresa kushaikwa kwemari iyoyo akapiwa nickname yekuti hitler zita remunhu akauraya over 8 million people muworld war ii kamunhu kacho kaifamba muzimbabwe kachizviti leader of the war veterans iye pachiye zvake anga ari doctor akaenda kuchikoro kupoland kueurope panguva yehondo makomredi vachinzvenga nyere musango iye anga akagara zvake kupoland ikoko achirova mukadzi wake wechivheti kana kumbosimudza ngerengere zvake asi simba rake rakazouya paakazopiwa basa rekubatisa kana kukonfema kukwara kwakaita mawovheti ndiye aitarisa maapplication ose wogotaura kuti unopiwa percentage yedisability yakamira sei uyezve mari inoenderana nedisability yacho iye hitler pache zvake akawana 500,000 dollars dzekuti angogara zvake mupoland nemukadzi wake vamwe vakawana madisability payments kamwe kamuzukuru kapresident kakanzi kanga ne 95 percent disability apa achiri kufamba ari kutaura kuona kunzwa asi akabhadharwa

Mumwe muMP wejunta akanzi 94 percent disabled akapiwa 579,000 dollars. Kuzoti vamwe vanga vari deputy president vaakuda kufoma party yawo vakanzi 55 percent disabled vakapiwa 389,000 asi mukatarisa pabhuku rekumeso facebook nepayoutube unoona vachitamba nevazukuru vavo zvese nekusakura minda apa munhu hanzi ari 55 percent disabled asi pane macomrade vakakuvara zvechokwadi panguva yechimurenga Mukoma Musa musoja chaiye. Pavakashaya vakatoitwa kuvigwa neshamwari yavo mumwe mubrigadier wechisoja. Apa brigadier paakataura kuti pane chitsotsi chiri kuitika mufandi iyoyo vakamanikidzwa kuti varetire. Alexander Phiri, president weNational Council for the Disabled, vatori muwheelchair zvavo havatambi nevazukuru vavo havakwanisi kurima kuminda kwavo asi vakangonzi 20 percent disabled mufunge solo shamu vakakuvara muhondo vakapfurwa nenyere dzakatowanda zvekuti havachakwanise kana kutofamba asi vakangowana 359000 dollars corruption yahitler yanga iri pachena vamwe mujunta vanga vachida kumusungisa asi vamwe vazhinji vacho vakaona kuti akasungwa hitler wacho achabva ataura mazita evanhu vese vaakabatsira kuwana mari vanhu vacho maminista mashefu vana vavo nedzimwewo hama dzavo saka junta rakangonyarara rikabhadhara

pension pamwedzi ye 2000 dollars kuzoti chikoro mahara kurapwa kuchipatara mahara vana zvavo zvese zvavari kuda mahara neminda pamusoro saka mari yese iyi yekubhadhara zvinhu izvi yakabva kupi hurumende yakaudza reserve bank kuti vatore mapepa vaprinda mari Sales tax yakakwidzwa kubva pa 15 percent ikasvikitswa ku 17.5 percent. Tax pamagetsi yakakwidzwa, tax papetrol yakawedzerwa ne 20 cents. Inflation yakabva yasvika kumatrillion dhora rikadonha rikapedzisirwa raraswa ikonomi ikati dhu asi Mawovet vakamboenderei kuhondo kwacho? Vakarwira kuti vakwanise kuvhota, kuti vakwanise kutenga ivhu pavanoda, kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikoro zvavanoda, kuti vagone kufamba vakasununguka munyika mavo. Vakarwira vana vavo mhuri dzavo, dzimwe hama neshamwari kuti ivo vawane rusununguko kubva kuudzvanyiriri weusarudza ganda waSmith. Mukabvunza muwovet chaiye chaiye, hapana kana one akarwira kuti awane pension, kuti awane zvinhu zvemahara, kuti apunze ikonomi yenyika nekukara kwavo. ehe isusu sevanhu vakagara munyika yatakatora yatakapiwa nevanhu vakarwa hondo tinofanirwa kuvatenda uyezve kuvabatsira patinokwanisa kuvabatsira asi nyaya yekuti vanotibata pahuro nekungotora zvinhu zvakawanda zvokuti vanobva vakuvadza ikonomi yenyika ipapo tinoti kwete Kana vaye vatinoti matrue war veteran tinokukumbirai kuti musimuke mubvise vanhu ava vakafanana naHitler watataura uye imi mawar veteran vakarwira rusununguko Kana chinhu chimwe chete chamakatarisa kusunungura kwenyika chete hapana zvimwe yave nguva yokuti musimuke imimi matrue war veteran mugadzire nyika yamakarwira nyika yamuchazosiira vana venyu nevazukuru venyu Musaregere nyika kana kuti minda kuti iende kumakudo. Tinokumbira please. May the real war veterans simukai. Ndipo panoperera nhau dza Brett Mvet. Kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura mondisvitsawo pa mondibatawo pa Facebook eh, Brett Mveti nepaYoutube Brett Mveti uyezve tinoda kutenda vakuru vakatiprindira chinhu chedu ichi chimwe chandaa ndinacho chekunyora nemaoko chachakati shatei iri semaonero enyu amuri kuita chakatonaka saka tinotenda vakuru vakatiitira izvozvo tatenda thank you